Silav hevalno êvar baş hûn bi xêr hatin. Li me biborin em pênc deqenekî wisa dereng man ev jî ji ber sedemek teknîkî bû. Hevalno em di roj berê roja çarşem û pêncşemê li ser qertafên ravekê sekinîn, qertafên ravekê yên binavkirî û qertafên ravekê yên nebinavkirî. Em roja çarşemê Li ser qertafên ravekê yên binavkirî û ravekên zincîrîn yên binavkirî sekinî bûn. Em roja pêncşemê jî saet heştan de em li ser qertafên ravekê yên nebinavkirî û ravekên zincîrîn yên nebinavkirî sekinî bûn. Heval li qertafên ravekê bi rastî gelekî girîng in, mijareke girîng e ji ber ku tê de Em zayendê hîn dibin, hejmara wan hîn dibin. Yekjimare yan pirjimare em wan hîn dibin ê pêwîst e em li ser wan bisekinin. Rano ez vê dixwazim pêşniyarî we bikim ji bo ku em kertafên ravekê fêm bikin yan jî veketandekên binavkirî û veketandekên nebinavkirî fêm bikin ji kerama xwe bi taybetî wisa saetek du saetên xwe ji bo vê yekê veketînin. Ji bilê Ev qertafên revekê heve ne. Ez vê jî pêşniyarî we dikim. Bikevin lîsteya lîstandinê di wir de qertafên tewangê hene. Qertaf vîdeoya qertafên tewangê hene. Ji kerema xwe wê jî temaşe bikin. Ji ber ku ev her du mijar qertafên tewangê û qertafên revekê bi heva girêdayîne ji ber ku revekir ditewe û reveber jî qertefan werdigire ji ber vê yekê eleqeya wan zêde zêde bi hev re heye divê hûn her duyan bi hev re temaşe bikin. Na hûn veqetendekan em bêjin temaşe bikin û piştre hûn bibêjin ev navdêr ev tewang ji ku hat ev ji ku em bêjin dema ku navdêr ditewe ev Ji ku hat wê demê serê wê tevlihev dibe ji bo serê wê tevlihev nebe divê hûn wan vîdyoyan temaşe bikin. Piştê vê yekê hevala hevalên ku nû tevlê tevlê me dibin ez dixwazim bi bîr bixim em hefteyê çar rojan çarşem û pênşem şemî û yekşemê em saet heştan de dersan çêdikin hevala Me asta duyemîn de dest pê kir. Me asta duyemîn de dest pê kir. Em ê ber bi astên jor ve herin. Heta em ê hê gelek mijarên ku astên sêyemîn de jî nayên dîtin, em ê yek bi yek li ser wan jî bisekinin. Hevala piştê vê yekê berî ku em derbasî dersê bibin ez dixwazim Danasînek pirtûkê bikim. Lê berê ku em danasîna pirtûkê bikin ji ber ji kerema xwe hate bîra min weşanê li derdora xwe belav bikin hevalo hevalên dijî tevlê bikin. Yani bi qasî mesela bîst saniye wexta we heye berê ku ez dest bi helbestê bikim û behsa pirtûkê bikim ji kerema xwe hûn jî wisa li derdora xwe parve bikin weşanê bila hevalên din jî tevlê bibin. Yani tenê em temaşe bikin bi rastî têrê nake divê em hevalê xwe jî tevlê dersan bikin. Hevana helbestkarekî me heye, helbestkarê me birêz kekê Seyfettînê Velekorî. Li ser Facebookê wekî Seyfettîn Temel hûn dikarin bi wî re bibin heval, helbestên wî bişopînin. Bi rastî gelek helbestên xweş û delal hem klasîk hem wisa nûjen xweş dinivîse.

Îsal derketim Xeribîstan û Buharîstan. Ez niha hemû pirtûkan nîşan nadim. Hevalna dibe ku YouTube wisa weşana me qut bike ê bibêje ev reklama dikin lê bi rastî em reklam nakin. Belê. Bira ew bimînin ez wan hemûyan em nîşan nedin dibe ku YouTube weşana me qut bike ê bibêje ev weş reklama pirtûkan dikin lê em reklam nakin hevalna ev ne reklame ev bi dilê xwe dikin ji ber ku kekê Seyfedîn hêja ye. Ez tene vê nîşan bidim hevalin xerîbîstan ji bo YouTube ewk neke em bêjin weşanê qit neke û şaş fehm neke hûn dizanê yan ev kanala ev e YouTube ev e hevalin ji bo pere dixebite yan reklama dike lê em ez reklama niha nakim ev pirtûk em bawayekî xwezayî ji ber ku em ji kekê Seyfeddîn hez dike em Ez dixwazim min xwest ez behsa wî ji we re bikim. Çar her pirtûkên wî derketine hevalna tekî Seyfettîn ji Mûşê ye niha li Stenbolê dijî û wekî min got çar her pirtûkên wî hene û di pirtûk îsal derxistin yek xeribîstan yên ku îsal derxistin yek jî biharîstan. Ez xwazim ji Pirtûka wî helbestekê bixwînim lê helbest dirêj e ez ê tenê nîvê wê bixwînim ji bo em em bêjin konsantrasyona me ji bo dersê jî xirab nebe. Hevalê Saîdê jî ji me re yekî bixwîne ez ê jî yekî bixwînim em ê piştre derbasî dersa xwe bibin. Hûn dizanin heval pirtûkeke min jî heye pirtûkeke min ya helbestan heye navê êş e. Ez zêde behsa wê nekim em wê dayîn min aliyekî bila wexta me zêde neçe. Ez ne helbesteke yekê Seyfedîn bixwînim navê wê xeribîstan e xeribîstan e û helbest piçekî dirêj e lê ez ê nîvê wê bixwînim. Nava dilê min cemed girt. Xwîn di temarên min de qerisîn. Qidûmên min şikestin, çokên min ricifîn. Şev hey diçû tarî dibû, bajê baranê dijwartir bû. Min got hey wax, min got hey wax û wax. Gelo vê şevê dîsa fermana serê me re bû? Gelo vê şevê çend stêrkên azadiyê temrîn, çend gulên nû bi şkiftî hatin çilmisandin, çend darbest hatin amadekirin, çend hêvî ketin nav qatê kefen, çend dilman bê miraz. Gelo çend gorên nû, gelo çend gorên nû li goristanê şehîdan zêde bûn. Gelek spas. Spas xweş. Mendete xweş. Tu jî sabî. Ew helbesta ku te hilbije tu jî dikarî bixwînî. Hevalê Saîdê ji me re helbestekî bixwîne hevalna. Te ne xwîne mamoste. Xweş bixwîne. Dibin. Em bi bila mijar qet nebe, em niha bixwînin û car din em qet ew nekin. Em helbestê dayên aliyekî. Ji bo em konsantrasyonê dersê dibin derin. Yare, min îşev ji bo yê te li ser agirê dilê xwe helbest dem kirin. Min çend peyv di nav agirê xwe de dixemiland. Dikeland. Di çend stêk dişewitand. Di nav agirê vî şevê da bi çend roj ji heyvê davêt. Bin koçikê vî evînê hêj roj derneketibo. Di navbeyna herdu birîn te da ka were ji vê hesreta demgirtî ra Li ber bêhna biskên te em li xwe têr bikin ji evînê. Xilas bû? Belê ma. Saet xweş mala te ava. Belê mala piştî helbestan em niha dest bi dersa xwe bikin. Em hemû konsantrasyona xwe niha bidin ser dersê hevalin wekî min got eke pênûs û lênûskên we jî amade bin em dest pê bikin Evalo li vê derê sernivîsa me lêkerên lêkerên ku emî e, îro li ser bisekinin jîn hatin û werîne dibe ku lam e, ronahî lê dixe hûn nabînin ez zêde girîng nîne sernivîsa me hevalo rast bikar anîna lêkerên jîn hatin û werînê di sê deman de emê li ser bisekinin hevalo di ser di, di sê deman de

Em ê pêşî li ser lêkê re jînê bisekinin. Formên wê çend heb formên wê hene û awayê wê çewt çawe em ê ser wê bisekinin divê em bikar neynin awayê çewt û awayên wê nî rast jî di heb formên wê hene. Em ê li ser wê bisekinin. Pişt em ê li ser lêkê re hatinê bisekinin. Ew jî çend heb formên wê hene. Pişt jî em ê li ser lêkê re werînê bisekinin. Bi rastî lêkereke xweşik e. Lêkereke ku wisa hemû deman de nayê bikaranîn. Em bi kar tînin, em yani gelek kes bi kar tînin lê nizanin ev lêkereke ça ye em ê serê wê jî bi taybetî bi serkirin herî dawî. Hevala em lêkera jînê de dest pê bikin. Lêkera jînê wekî jiyîn jî tê zanîn. Mesela ferheng ferhengan de wekî jiyîn jî derbas be lê wekî jîn min vê derê nivîsiye temam hevala wekî jîn. Wekî jiyîn em vê derê ez nîşan nadim û tenê wekî jiyînê em ê nîşan bidin. Evana awayê çewt ha Kurd nizanim sedema vê yekê çi ye elbet sedema vê yekê ya herî mezin em bêjin nezanîne. Lêkera me ya jiyînê hevano yani lêkereke bi paşkira înê mirov dibêje qey pêk hatiye lê divê em wê bikarbînin û lêkereke nege Gerguhêz e. Lêkerên me yên gerguhêz e ne hûn dizanin bireseran hildidin lê lêkera jînê bireserê hilnade. Mesela zima hin kes çawa bikartînin mesela dibêjin ez jiyan dikim, tu jiyan dikî, ew jiyan dike, em jiyan dikin, hûn jiyan dikin, ew jiyan dikin, dikim. Heval ev awa Awayekî çewt e. Vê yekê ji binî ve ji bîr bikin. Yanî bi rastî jî heke em dixwazin zimanê xwe rast bikin, vê awayî ez wisa xêzekî li ser bikim, binivîsim evalo vê vê awayî bi kar neynin. Ev awa çewt e. Binêrin evalo peyva jiyan Peyva jiyan bi xwe navdêr e. Mesela em ji kesekî re dikarin bibêjin jiyana min. Tamam. Yani jiyan. Yan jiyan bibin jiyan xweş e. Yani bi rastî jî keva ku mirov hawirdorekî amade bike jingeheke xweş ava bike jiyan xweş e. Binêrin jiyan xweş e. Me wekî navdêr bikar anî. Em wisa dikarin bikar bînin yan jî em ji kesekî re dikarin bibêjin jiyana min. Ji hezkiriyên xwe re mesela em dikarin bibêjin jiyana min. Jiyana min ez ji te hez dikim mesela. Mirov wisa ji hezkiriyên xwe re dikare bibêje. Lê heva min wekî lêker divê em bi vê awayî bikar neynin. Yani ez jiyan dikim, tu jiyan dikî, ew jiyan dike. Em vê wergerînin tirkî çawa dibe hûn dizanin?

Belê naveke navê keçikan navê kurikan hem yên kurikan hem jî yê keçikan jiyan heye. Yani navekî xweş e jî bi rastî. Herhalde ev çew te me got êwê çaxê ya rast şaye ya rast em niha lê binêrin. Dema niha herhalde dema niha ez dijîm tu dijîyî ew dijî em dijîn hûn dijîn Ew dijîn. Em normal em nivîsên xwe de bi vî awayî dinivîsin eva me. Aniha hûn romanan bixwînin, pirtûkan bixwînin, hûn çi dixwînin bixwînin, zimanê me îro yê nivîskî de bi vî awayî tê nivîsîn. Lê hin kes vî awayî jî nizanin. Çawa dikin mesela vî awayî bi kar tînin, yek jî eva me binêrin. Ez dijîm. Di vir de Em hinekî bikevin kûrahiya wê. Yanî forma li gorî kesan heve ama bi vî awayî ye. Ji ber ku bireser hilnede, hilnedaye, biresera wê tune, ev ne gerguhêz e, lêkereke ne gerguhêz e. Ez dijîm. Di vir de eslê xwe de û jî heye. Yanî ez dijîm, heta ez dikarim hewaj bikim heva min, tamam. Ji bo baştir were fehmkirin. Mesela ez dijîm, nava kevanekê de. Yani Im, ez dijî im, yani ez dijîm li vê derê ji ber ku i nayê, gava ku wê re ji zehmet dibe, yan jî tîpek pevgeredane bikeve navberê dê bibe ez dijî yim, wê çaxê hinekî dijwar dibe. Kurdan çi kiriye bi vê awayê çareser kirine. Tu dijî yî. Lê kurmanc, kurd nabêjin tu dijî yî, Lê rastiyê de divê em li gorî qayîdeyê wiha binivîsin nivîsên xwe de, tu dijî Kurd çima yê bikar naynin? Yani bi vî awayî li gorî kesê duyem bi vî awayî bikar naynin. Ew çi dibêjin? Dibêjin tu dijî. Ji xwe îyek vê derê heye, hewce nake em îyeke dinê daynin. Ji ber vê yekê bi vê bi vê bi vî fikrî wisa dibêjin. Lê divê em bibêjin tu dijî yî. Wala heta vê derê jî ez bawerim problem tune. Ev ya vê derê jî ji xwe me got qertefa kesandinê ye. Me ev jî çareser kir em derbasê ew dijî dibe. Ew dijî. A di vir de jî ev heye. Wala nava kevanekê de Di eslê xwe de divê wiha bûya. Ew dijîye. Çima ew dijîye? Dema ku em bi gelemperî ji bo kesê duyem, e, ji bo kesê sêyem ê yekjimar em nêdinhêrin, e, lêker çiha tên kişandin. Mesela em bêjin, em lêkera jînê na, em lêkereke din ew bikin. Mesela ew diçe. Em di ew diçe, ew dimeşe, ew dike, ew dixwîne. Binêrin kesê sêyem Cînavka kesandinê e digire. E. Tamam heval e digire. Lê li vê derê ji bo ziman dijwar nabe nebe şuna ku bibe em bibêjin ew dijî ye em dibêjin ew dijî. Yani di eslê xwe de li vê derê yeyek jî heye. Yanî ji bo kesê sêyem ez dibêjim. Ji bo kesê sêyem di eslê xwe de yayek jî li vê derê gerek hebûya. Ji bo qayîde çêbe yanî ji bo qayîde çêbe ji ber ku em dizanin ku kesê kesê sêyem ê yek jimar cînoka kesandinê e digire. Lê ev çend heb lêkerên din jî hene ew awartene wekî lêkera jînê bi vî awayê hevalna em dinivîsin. Lê divê em vê bizanin Ew dijî destê xwe de yê jî gerek hebûya. Em di yêyeke veşartî vir de heye temam. Ew dijî ye. Lê em nabêjin ew dijî ye ji ber ku hinekî dijwar ji tê ku dibêjin ew dijî. Lê eslê xwe de yê jî heye. Em dijîn, hûn dijîn, ew dijîn. Di eslê xwe de jî hevalin vir de in heye. Yani gerek i jî bihata vê derê ew dijî

Ew dijîn, hûn dijîn, ew dijîn. Yani em vê bizanin di vir de û yekê veşartê heye. Ji ber ku ev tefa kesandine ya ji bo kesên pirjimar hevalin em, hûn, ew inê digire. Yani piranî lêkeran de inê digire. Lê vir de tenê nehatiye ew jî ji ber ku lêkera jîne bi dengdêr yê qediye ye. Mamoste rê zimanan de, tirkî rê zimanan de wiha derbas dibe? Navê te en en Herî mesela min carekî parve kir min şaş parve kir ew mamoste Mikail Bilbil aynı vîya way tarîf kir yani. Ew jî akademisyen ana serokê wexta Mezopotamyayê mamoste Mikail Bilbil jî aynı bi vîya way dibêje yani. Mamosteyên din jî, zimanzanên me yên din jî bi vî awayî dibêjin. Yanî estê xwe de bi vî awayî ye. Lê zimanê nivîskî de mesela em nabêjin ez dijî im yan jî ez dijî yim. Niha nayê gotin. Belkî demên berê de lêkolîneke berfireh ser we re çêkirin. Belkî wisa jî bûye. Em ne yanî baş nayê zanîn. Lê roja me îro de formeke wiha girtiye. Yanî formeke xirab jî nîne. Mirov pir hêsan dikare bi kar bîne ne. Ez dijîm, tu dijî, ew dijî, em dijîn, hûn dijîn, ew dijîn. Evel em werin ser dema bê ev çatê bikaranî ji ber ku me got em ê sê deman da van bikar bînin. Yani lêkera jînê me got em ê sê deman da bikar bînin. Ha gelek dem hene lê sê sê demên me yên bingehîn hene. Yek dema niha, yek dema bê Yek jî dema boriya tê de yî. Sê heb demên me yên bingehîne ne. Ez dixwazim wê bibêjim. Min dikarî ev ez vê tenê bibêjim sere derbas bibim wisa çênabe evan. Mirov nikare sere derbas bibe. Divê mirov berfirehî ser bisekine ji bo fêm bike yanî tenê demekî min nîşan bida ê demên din dê çi bibe çênabe. Mecbûr gerek em van demên din jî bizanin demên din de çar dê bikaranîn. Dema bê mesela em çar bikartînin ez ê Bijî min. Tu yê bijî. Ew ê bijî. Em ê bijîn. Hûn ê bijîn. Ew ê bijîn. Ez niha dema bê ça tê avakirin ez behsa wê nakim. Em ê demên pêş de ser wê bixebitin. Em ê ji bo dersan çêkim. Lê ez dixwazim lêkera jînê em ça bi kar tînin bila ev hişê we de bimîne. Herhalde ez ê bijîm aynı wekî vê derê di vir de iyek heye. Yani di vir de aslê xwe de iyek heye ez dijî im. Tamam Bira wisa were hişê we. Ez ez ez ê bijîm. Tu yê bijîyî. Tamam ev rast e. Ew ê bijî. Ew ê bijî. Ye divê vê derê de hebiya. Ew ê bijî ye. Lê Ew ê bijîye nayê gotin ew ê bijîn. Ji bo kesê sê. Em ê bijîn, hûn ê bijîn, ew ê bijîn. Vir de jî me got inek heye. Yani beriya e, neyê ök divê hebet. Cîna, ji bo bibet cînavka kesandinê. E, berê em ê bijîn, hûn ê bijîn, bijîn vê derê jî divê inek hebe. Ew ê bijîn. Ev jî bivîya wê. Ji bo vê tiştek dibêje hema li sayê ji bo dema niha û dema bi ji bo lêkêra jînê. Tamam baş e. Belê. Hevana pirsên me derheqê lêkêra jînê de hebe ji kêrema xwe ji me re binivîsin. Em ê bersivê bidin. Bila ev vê derê bimînin, ez îcar em werin ser dema boriya têdayî ev lêkera me ya jînê çawa tê bikaranîn. Hevana em niha li wê binêrin. Em lêkera jînê di dema boriya têdayî de çawa bikar tînin. Em ê niha li vê binêrin. Dema boriya têdayî. Me li dema niha nihêrî, ez vê çewtê jî jê bibim. Em binivîsin li berê dema boriya têdayî. Hevalên ku nizanin dema boriya têdayî çi ye? Tirkî de jê re dibêjin görlen geçmiş zaman. Görlen geçmiş zaman. Dema boriya têdayî. Em li kêra jînê dema boriya têdayî de çawa bikaritînin hevala? Di hep formên vê hene. Di hep formên lê kêra jînê e, ji bo dema boriya têdayî hene. Ew çawa ye? Mesela em wiha dibin. Formek wiha ye ez ez dijîm e, e, Ez jîm biborin ez dijîm deman haye. Vîya wê em bikartînin. Ez ev forma yekemîn e tamam e Ez jîm tu jî ew ji bo kesê sêyem jî em jîn hûn jîn ew Jîn. Heval ev formeke ev form ev form ji heye yani. Ez jîm, tu jî, ew jî, em jîn, hûn jîn, ew jîn. Ev forma yekeme tamam. Ev forma yekeme û pir hindik tê bikaranîn. Ez jîm. Herî zêde forma din tê bikaranîn. Ew form kêjane ez wisa navberekê bidim. Forma duyem herana ez jiyam. Ez jiyam. Forma ku herî zêde tê bikaranîn ez jiyam e. Ez jiyam tu jiyayî

Heval ev jî forma duyemîn e. Yani divê em van her du forman jî nas bikin ji bo demên pêş hûn nivîsan de dibîn. Yan jî hevalên ku wisa dinivîsin ser sosyal medyayê dibêjin ya ev rast e, ev rast e, nizam ev çi ye. Yani heval ev her du form jî rast in. Lê em vê pirsê bikin. Kêjan form zêde tê bikar anin? Kurd kêjan forma zêde bikar tînin? Forma duyeme. Ez jiyam Tu jiyayî, ew jiya, em jiyan, hûn jiyan, ew jiyan. Heke bala we lê be ji bo kesê sêyemê pirjimar yek du sê jiyan jiyan jiyan girt. Ji ber ku pirjimar e. Ev jî bi vê awayî hevana ji bo mesela forma yekemin jî ez jîn, tu jiyî, ew jî, em jîn, hûn jîn, Ew jîn. Li vê derê jî jîn jîn jîn hat. Yani ev jî rastiya lêkerê nîşan dide. Ji bo dema boriya têdayî ji bo lêkera jînê yani ez vê dibêjim nizanim pirsên hevala ji bo forma duyem heye yani ew heval ji bo Ne mamoste hevalê besiya saydolojî û nîhat silavan tişê min. Ez serçevan hevalê Seyîd belê serçevan. Êvara wan bi xêr be, ew jî bi xêr hatine. Bila nîşeyê xwe bigirin ez barim ez jî binivîsim. Berê. Dema boriya tê deyî. Dema boriya tê deyî. Kevana pişta me li ser kejan lêkerê me gote me bisekinin. Hevana em niha hinekî din jî bikevin nava hûrgiliyên vê yekê. Mesela ev ez jiyam ev ça bû Am. Yani me got eslê xwe de ev ana divê di vir de im im viya wê ben znava kevanekê de im tamam ez jiya ez jiya im divê bûye lê wisa dijwar e bilêv kirina wê Kurdan bi viya wê çareser kirine mesela ez ji ez jiya Yim bûya, ez jiya yim, tu jiya yî. Divê yanê li gorî qayîdeyê divê wisa bûya. Lê hin dem hin em bibêjin wextan qayîde derbas nabin. Dema ku ziman bixwaze xwe sivik bike, hinek qayîdeyan têk dibe. Yani mecbur ji bo ku em bêjin bikare bilêv bike. Ev hemû zimanan de wisa ye. Yani zimanê îngilîzî de jî wisa ye, zimanê almanî de jî wisa ye. Bi qasî ku me dîtiye me ser lêkolîn kiriye, kişandina lêkerên wan kiriye. E wisa ye ev alma. Yani li mesela tu jiya yî, tu jiya yî li vê derê em bêjin rast derketiye olê ew jiya. Ew jî ye. He, reyeka leyke re jînê heve no heke hûn bipirsin ya dema boriya têdayî di hebin. Tamam, reyeka leyke re jînê ya de dema boriya têdayî di hebin. Yek çi ye? Yek jî ye. Ya din jî jiya ye. Em xuya dikir yan na. Evan reyeka Rayeka dema boriya têdayê ya lêkêra jînê yek jî ye li gorê vê qaydayê biçin yek jî jiya ye. Du heb rayekên vê lêkêrê hene, ev jî rewşeke awarte ye û li ser vê jî em bêjin bi vî awayî şîrove tên kirin. Bi vî awaye rayeka lêkêra jînê ya dema niha jî Hevano ew jî jî ye. Jî. Binêrin. Hem reyeka lêkere dema borî boriya têdayê jî ye yan jî jiya ye lê jî ye jî jiya ye jî hem jî e, dema niha jî ye. Ev jî awarte ye. Yani hemû lêkerên Kurdî e, bi vî awayî nînin. Mesela lêkerek awarte ye bi vî awayî derdkeve holê. Bila haya we jî jê hebe. Heke ji we pirsîn, rayeka lêkêra jînê ya dema niha kêj ene, hûn ê çi bibêjin? Jî yê. Heke bipirsin, rayeka lêkêra jînê ya dema boriya têdayî kêjan e, hem jî yê hem jî ya ye. Di hebin. Temam e bal. Normal lêkerên, hemû lêker di rayekên wan yên dema boriya têdayî tune. Lê Ev lêkereke awarte ye heye. Yani dibe ku çend hem lêkerên me yên din jî hene, niha nayê bîra min. Yani bi vî awayî ye. Hûn notên xwe bigirin hevalno ez lêkera hatinê e, binivîsim. Hevalno forma e, deheb formên lêkera hatinê ya deman ha hene. Deh formên lêkere hatinê yên dema niha hene. Ew çawa ne? Em niha ser bisekinin. Dibe ku hûn vê derê not digirin, ez ê vê derê binivîsim. Bila cînavkê me cihê xwe de bimînin. Evanin, bila cînavkê me bimînin ji ber ku cînavkê me ji me re pêwîstin bikar bînin. Heman cinavkên me ez tu ew em hûn ew cinavkê me yên xwerû. Forma lêkere hatine em pêşî ya yekem bisekin nevazin forma yekem em bibêjin mesela ez têm ez têm tu tê ew tê Tên, hûn, tên, ew, ew tên. Ji bo kesê sêyem ê pirjimar yek du sê hevana balax bidinê tên tên tên. Ji ber ku pirjimar e. Ji bo kesê yekem ez tên. Hevan ev formeke deformebûyî bûye. Em yani ev form ev formeke deforme deforme bûye. Em wisa bibêjin. Forma resen ez ê niha binivîsim lê li gorê vê formê mirov nikare rayeka lêkêra hatinê ya dema niha bi dest bixe. Mesela em ê çawa bi dest bixin? Yani em ê çawa şîrove bikin? Ez tên. Yani em ê wiha bibêjin. Lêkêra me hatine. Ka li vê derê e, qertafa dema niha xuya nake. Ê, cînavka kesandinê dîsa bi serê xwe ma ya vê derê. Ê, li vê derê em bejin e, qertefa deman ha te e, de di bûye te wisa jî çênabe. Yani bi vê awayê hevana ravekirin jî dijwar e. Bi vê awayê jî mirov nikare rayeke lêkêra hatinê bi dest bixe. Lê em ê çawa bi dest bixin? Ev formeke e, deforme bûye û herî zêde ji tê bikaranin balkêş e. Binêrin carina me ser tiştên deformebûyî jî herî zêde tên bikaranîn. Yanê jiyanê de jiyana me de wisa ye ne. Carinan tiştên ku em jê hez nekin jî yani li gorî qayîdeyê neçe jî herî zêde ew tê bikaranîn. Yani sîstem wisa carina dimeşe. Ev forma yekem em li forma duyem binêrin. Ev forma duyem ya lêkera hatinê wê çaxa em ê rayeka lêkera hatinê ya dema niha em ê bikarin bi dest bixin. Binêrin pir hêsan e. Mesela ez dihêm. Ez dihêm tu dihêyî. Ew dihê. Em dihên. Hûn dihên, ew dihên. Ez dihêm. Mamser dema niha ya rast e. Forman niha ye. Nam sen olsun. Dema bê nîne. Bibore ez vê jê bibim. Ev jî dema niha ye. Vê derê ez vê jê bibim. Her du jî dema niha ne. Dema niha. Deman ha û ev jî her du jî deman han e. Ev forma yekeme ya lêkere hatinê. E, ev jî forma duyeme. Binê nava ez dihêm. Tu dihêyê. Ew dihê. Em dihên. Hûn dihên. Ew dihên. Yani forma rast, bi rastî ev e. Forma ku em bijin zêde nehatî deformekirin xirab nebiye ev forme. Li gorê vê formê em dikarin rayeka lêkêra hatinê ya dema niha bi dest bixin. Mesela em çiha dikarin bi dest bixin? Di qertefa dema niha me got, ne wisa. Meya vê derê hevalin ev di eslê xwe de ime

Ez diheyim. Gelo Kurdan berê weha gotine? Yani ez dihê, yani ez jî çêkin. Ez diheyim. Gelo Kurdan berê vê awayê gotiye. Yani pişta ev guheriye bûye ez dihêm. Yani ev jî bi rastî hêjayê lêkolînê ye. Ancak mirov dakeve zozanan û gundên qedîm wisa Bi kal û pîrê me re biaxive û mirov vê derxe holê. Mesela tu dihê yî. Vê derê rast e. Ev ji bo kesê duyem rast e têkişandin. Ew dihê. Ew dihê. Di vir de jî heval ne. Ew dihê di eslê xwe de li vê derê çi heye? Ew dihê. Dihê. Ye. Belê. Ew dihê, ew dihê ye. Ji bo kesê sêyem me çi got? Ji bo kesê sêyem me vano qertefa kesandinê e digire. Yani rastiya xwe de ev e. Ew dihê ye. Lê roja me îro de ew, ew dihê ye kes nabêje. Dibêje ew dihê. Nizanim aliyê başûr bi taybetî vê formê bi kar tînin pir xweş jî bi kar tînin heta aliyê hekkarî û Andera jî vê formê bi kar tînin. Yani hinek kurdên me yên din jî çend bajarên din jî vê formê bi kar tînin. Velhasil ev ez vê van jê bibim bila vê derê serê ya zêde tevlihev nebe. Em rayeka vê ya dema niha em ça me got tê bidestxistin, min ji bo vê ev nimûne dawe. Ez dihêm me got di qertefa dema niha me cînavka kesandine yani im di vê vir de im hebiya lê i tune ye me gava din sedema ve got. Di vê derê tenê hê dimîne hevala wê çaxê rayeka lêkerê hatine ya dema niha hê ye. Hê. Ev tenê navbera van her du dema ev ev hê mala yani. Rêyeka lêkê re hatine ya dema niha hêye. Îcar em vê bikin dema bê hevalno yani dema bê da jî dehep formên vê hene. Ev jî balkêş e. Yani Dema dema bê de ji binê re dema niha de jî di heb form hene yek forma deformebûyî ev form e ez tên tu tê ew tê forma resên ya ku xwe parastiyê em saya vê dikarin rayeka leykerê bi dest bixin ez dihêm tu dihê ew dihê îcar ji bo dema bê jî di heb form derketine holê Binêrin. Ev jî balkêş e. Em niha li wê binêrin. Li vê derê hevala ez vê jê bibim. Bila dîsa cînavkên me bimînin. Bila dîsa cînavkên me bibînin. Mesela e, forma yekem ji bo dema bê. Lê ez vê jê bibim, ez van jî bikim dema bê. Dema bê. Dema bê çi ye? Bi Tirkî? Gelecek zaman. Gelecek zaman. Dibe ku hevalên ku e, tevlê e, bûne dibe ku nizanin. E, Ji bo dema bê hevalan ev formeke wiha tê bikaranin. Ez, ez ê wiha bikartinin. Ez ê bêm. Wisa dibêjin temam. Ez ê bêm. Yani vê avayî. Tu yê tu yê bê ew ê ew ê bê Wiha bikartîn dibêjin ez ê bêm tu yê bê lê tu yê bê çê nabe yanî divê em bibêjin tu yê bê yî lê zimanê devkî de nabêjin tu yê bê yî lê îla me em dixwazin vê formê bikar bînin divê em wiha binivîsin tu yê bê yî Ew ê bê ew ê bê em ê em ê bên hûn ê bên ew ê bên Ez ê bêm, tu yê bê, ew ê bê, em ê bên, hûn ê bên, ew ê bên. Ev form jî formeke deforme bûye. Yani lê tê bikaranîn Divê vê zêde tercîh nekin. Lê zimanê devkî de mesela zimanê nivîskî de jî ev form e, rûniştiye û bi kar jî tînin. Ez ê bêm, tu yê bêyî, ew ê bê, em ê bên, hûn ê bên, ew ê bên. Ji, ji bo forma duyemîn hevalin, Ezan jê bibin ji bo lêkerê hatinê. Forma duyemîn di her formên wê hene. Divê em van ji bîr nekin. Ez ê ez ê bihêm. Tu yê bihê tu yê bihêyî ew ê bihê Ew ê bihê, temam heba min. Ew ê bihê, em ê bihên hûn ê bihên ew ê bihîn. Forma duyem jî bi vê awayê ya lêkere hatinê ji bo dema bê. He, kem bipirsin kêjan form rastir e? Forma rast ev e. Lê forma deformebûn zêdetir tê bikaranîn. û hema beje gelek kes vê forma e, yekemîn ya deforme bikar tîne. Mamoste demê navê demê jî dema bê ye. Ew jî deforme bûye. Ew jî yani divê wiha bûya dema dema bihê divê dema bihê bûya dema bihê yani dema bihê hê dem nehatiye ew dema bihê lê ev ji ber ke form zêdetir tê zanin heta wiha bikin bila forma yekem ya deforme bûyî Em hişê hevalan re ji bin bine. Nard belkî cem xwe bi not girtine. Dema bê hevalan tam li gorî vê formê deforme bûye û forma duyem heke me navê demê ew bikira ew ê ji wiha biya dema bihê. Lê êdî dema bê xweda rûniştiye yanê vê derê armanca me neke em navê deman bigarîn hevalan. Mesela bi rêvê tevlevî çêne be. Ji xwe Ev demên borî bi rastî tevlêveyeke mezin heye, gelek navên wan hene, mirov dikeve navê, nav dernakeve. Wekî hevalê Saîd got, me tenê ji bo nimûne, ev jî dema bê ye. Temam her du jî dema bê ne. Lê forma rast bi rastî ev e yani. Lê forma herî zêde tê bikaranîn jî ev forma e. Mirov li vê formê dinêre yani de bi destxistina rayeka lêkerê jî dijwar dibe. Lê forma herî zêde yani

Serra gelek sal jî derbas dibin. Yani çewt be jî ew dî weke rast tê qebûlkirin. Mesela Tirkî de jî gelek peyv hene çewt in lê êdî cihê xwe de rûniştiye dikin nakin ew nakin yani. Nayê guhertin. Yani nav civakê de gawa tiştek rûdinê guhertina wê bi rastî gelekî dijwar e. Mesela ser meseleya jiyankirin. Mesela dibêjin ez jiyan dikim. Forma wê nizanin ji ber wê bû. Halbikî mesela pirê sene ez jîm yan jî ez jiyam. Mesela ez ez di sala hezar û em bibêjin not û pêncan da li Mêrdînê jiyam. Ev qas hêsan. Ez par li Çewlikê jiyam. Yanî yan jî em bêjin em vê formê bi kar bînin. Ez em bêjin di me berê li li Amedê jiyam. Ne wisa nayê gotin helbet. Bi piranî ev çar tê gotin mirov biçe li li cihekî bi cih bibe mirov dibêje ez li wê derê jiyam. Yanî ez çend salan li Fransayê jiyam. Mesela Ew çend salan em bejin li ku derê li Wanê jiya ew. Mesela ew sê salan li Wanê jiya. Em em çar salan li Amedê jiyan. Hûn em bejin pênc salan li Semsûrê jiyan. Yan jî ew Em bejin şeş me bila li Kiderê bijîn, li Dihokê bijîn, bila li Urmiyeyê bijîn, bila li Mehabadê bijîn. Ne. Yani mirov dikare wisa bikar bîne. Li Sileymaniyê bijîn, li Hewlêrê bijîn. Li Qamişloyê bijîn mesela. Em bejin Ferhat, Ferhat Merde heft salan li Kobanê jiya. Gava ka bibêjin Ferhat Merde heft salan li Kobanê jiya yani dibe ew. Mesela Ferhat ew şuna Ferhat digire ji ber ku kesê sê me. Mesela ew sê salan em bêjin ew heft salan li Kobanê jiya yan jî Ferhat sê salan li Kobanê jiya. Xwendê jin Ferhat sê salan li Kobanê jiyan kir, şaş e. Ew şaş e. Yani jiyan kirin na. Divê em jiyan kirinê ji ewa xwe ji bîr bikin, ji lîteratura xwe derxin. Piştê vê hevala lêkera ew ê ez vê jê dibim. Dîsa dema boriya tedayê em ê lêkera hatinê niha bikarbînin. Lêkêre hatine ya bala me got lêkêreke ne gerguhêze bireserê hillade yani dema ku em dibêjin ez hatim tu hatî ew hat em hatin ew hatin tê de bireser tinen ez hatim tu hatî Ew hat. Em hatin. Hûn hatin. E, hûn hûn hatin. Ew hatin. Ev dema ne ewan ata. Ev dema boriye têdayê. Ev dema boriye têdayê. Dema boriye têdayê de ev ker tê ser hemdê xwe. Pirsgirêk dema boriye têdayê de tune ye. Tenê dema niha û dema bê de pirsgirêk heye. Binê gava ku derbasê dema boriya têdayê dibe lêker tê ser hemdê xwe. Binê lêkera me hatine ez vê derê binivîsim li. Evana lêkera me lêkera me hatine. Binê hatine em li gorî kesan dikişînin vî awayî dibe. Yani tê guhartin. Qirtexê kesandinê bine im girtiye li vê derî. Î girtiye hat tam li gorê xwe ye. Ev li gorî kesê sêyem girtiye. Dîsa in, in, in. Ew hatin, em, em hatin, hûn hatin, ew hatin. Em vê derê tu pirsgirêk tune. Tam li gorî qayîdeyê Cihê xwe girtiye. Forma lêkêra hatine ya dema boriya têdayî. Heke em pirsa rayeka lêkêra hatine ya dema boriya têdayî bikin em ê em ê bersivayê çi bidin? Evelê Saîd, rayeka lêkêra hatine ya dema boriya têdayî em çap bi dest dixin? Hat. Hat. Hema yekçar em belax didin kesê sêyem hevano heke em bixwazin rayeka lêkerekê yani ne tenê lêker hatine hemû lêkeran heke em bixwazin rayeka wan ya dema boriya têdayî bi dest bixin em yekser tên ser kesê sêyem yani ew ez na tu na ew em rayeka lêkere hatine ya dema boriya têdayî bi dest dixin ew qas hêsan e He, bi vî awayî em ê çav bi dest bixin. Em nikarin li gorî ez ê, tu yê em bi dest bixin? Helbet em dikarin. Mesela ez hat im. Wê çaxê hat li vê derê heye, ev bi xwe jî dibe rayeka lêkera hatinê ya dema boriya têdayê. Ima vê derê jî Pertafa kesane yan jî cînavka kesandinê. Heke hûn cînavkên kesandinê nizanin çi ye ev kanalê de heye hevano. Hûn dikarin bikevin lîsteya lîstandinê ya rêzimana kurmancî. Bikevin wê lîsteyê Kürtçe dîl bilgîsî. Wê derê de qirtafên kesane yan jî cînavkê kesandinê mijar heye hûn dikarin temaşe bikin. Ji bo lêkere hatinê evel tiştekî dibêjin gelo. Belê, em ne hatin evalan, em hatin ku derê, em hatin ser lêkera werînê. Lêkera werînê hevalan di dema niha û demên borî de nayê bikaranîn. Bi tenê di dema bê dema niha ya xwestekî û raya fermanî de tê bikaranîn. Ev çawa ye meseleyê vana? Binêrin. Mamoste bibore ev dem ev hatin dema bê û dema bê de neyte guherandin. Çawa dite nivîsandin? Kija? Ez hatim. Dema tê de yî, dema bê de. Wek hev dite nivîsandin. Na. Dema boriya tê de yî de lêkerê hatinê ez hatim, tu hatî, ew hat, em hatin, hûn hatin, ew hatin. Dema bê de? Dema bê de me ez ê bêm, Tu yê bêyî, ew ê bê, em ê bên, hûn ê bên, ew ê bêne. Belê. Ev dema bê, ev forma, ev forma yekem e. Forma duyem jî, ev jî dema bê ye. Ez ê bihêm. Lê êya me kanê, ê me nenivîsiye ser. Ez ê bihêm, tu yê bihêyî, ew ê bihê, em ê bihên, hûn ê bihên, ew ê bihên. Ev jî dibe dema bê. Lê dema niha de me çi got, me got ez tên, ne? Ez tên, tu têyî, ew tê, em tên, hûn tên, ew tên. Ji bo forma duyem jî me got ez dihêm, tu dihê, ew dihê, em dihên, hûn dihên, ew dihên. Em niha li ser lêkere Demê bisekinin lê kera werîn di demên borî qet nayê bikaranîn. Mesela dema bê de tê bikaranîn yek jî xwestekî deman hada tê bikaranîn. Em nan lê binêrin çend deman de tê bikaranîn. Nan lêkera me em ê li ser lêkera werînê bisekinin lê bano ev lêke pir balkêş e hemû deman de nayê bikaranîn. Mesela ez vê jê bibim. Lê kera warînê pêşî em ça em kengê bikar tînin ev xwestekî dema niha xwestekî dema niha yan jî wiha jî tê gotin dema niha ya xwestekî hemwateya xwestekî Çi bû? Estek, istek. Yek jî daxwaz hebû ne? Yek jî daxwaz hebû. Mesela min dikarim bibêjin daxwazî dema niha yan jî xwestekî. Em çima nanivîsin daxwazî? Ji ber ku her du hemwate ne. Daxwazî Daxwazî dema niha em em li kera werînê li gorî vê rawayê em bikar bînin. Hevala ev daxwazî dema niha rawayeke em ê demên pêş de vîdeoyan ser rawayan çêkin. Ev rawayan pêş pêşkerî rawayan xwestekî em ê ser wan çêkin. Lê niha tenê ez dixwazim Lê kêra warînê em çiha bi kar dînin ez niha dixwazim wê nîşan bidim. Daxwazî dema niha ez werim. Ez werim tu werî ew were em werin hûn werin ew werin. Evan ev daxwazî deman heye em lê kera e, werînê heta li vê derez binivîsim werîn lê kera me werîne vê rawayê de em bi kar tînin mesela ev xwestekî ye mesela ez werim tu werî mesela em çawa bi kar tînin nav hevokê de ez werim dê baş bibe mesela ev xwestekî ye ne

Ez werim gele yim, tu werî gelesîn, ew were gele. ya tiştek bise derkeve holê. Bi rastî yek bi yek wergera wî çar çêl be ez nizanim. Lê Kurdî de bi vî awayî ez ez werim ev xwestekî ye yanî. Ne, mesela ez jî bi te re werim. Ne, bi te re werim mesela. Ez jî bi te re werim. Tu jî bi min re were. Ew jî mesela bi wê re were. Ev xwestekî ye. Tamam. Yek jî daxwazî daxwazî dema niha ez vê jê bibim.

Lê hemû deman de nayê bikaranîn. Lê kê re hatine zêdetir tê bikaranîn. Mesela dema bê de ez ê ez ê werim. Tu yê tu yê werî. Ew ê ew ê were. Em ê werin. Ev dema bê ye. Hûn ê Werin. Ew ê werin. Mesela balkêşe dema niha de nayê bikaranîn. Yani ji bilî xastekiye. Mesela em dibêjin ez têm tu tê ew tê. Mesela em nabêjin ez diwerim tu diwerî ew diwere Em diwerin, hûn diwerin, ew diwerin. Gelo Kurdên me berê lêkera warînê wisa bi kar tanîn? Yani pişta deforme bûye. Ev jî hêjayê lêkolîneke wisa berfireh in. Lê li gorî kasê ku ez qal dikim hevala aynî vî awa ye. Ya ku ez mereq dikim tenê zimanzanê me dikarin lêkolîneke wisa jî bikin. Yani saziyên me. Gelo lêkera werînê em bêjin demên berê de wisa dihate bikaran ji bo deman ha ez ez diwarim tu diwerî yani wisa gelo dihate bikaranîn ev tenê wekî pirsnîşanekî ye. Hûn jî dikarin li zimanzanan bipirsin heva min. Lê ev zêde êdî girîng nîne, ev derbas bûye ji ber ku êdî lêkera warînê cihê xwe girtiye, em bi vî awayî bi kar tînin. Ji bo dema bê me got ez ê werim, tu yê werî, ew ê were, em ê werin, hûn ê werin, ew ê werin. Hevala ev lêker. Yani dema borî de nayê bikaranîn. Dema borî de nayê bikaranîn. Çawa nayê bikaranîn? Şûnawê emlêkê re hatine bikartin. Mesela ji bo dema borî dema boriya têdayî yani em nabêjin ez werîm. Ne. Yani ji bo dema borî mesela em howa nabêjin. Em nabêjin ez ez Ez werîm, tu werî, em bêjin ew werî. Yani ev form tune. Yani bi vî awayî nayê gotin. Ji ber vê lêkera werînê demên bole nayê bikaranîn heva. No kengê tê bikaranîn yek daxwa daxwazî dema niha yek jî dema bê de tê bikaranîn yek jî Hevalna yek jî ka ez vê derê binivîsim. Lê kera warînê bi awayekî din jî tê bikaranîn. Hevalê Saîd, tu dikarî bînî bîra xwe. Lê kera warînê em awayekî din jî bi kar tînin. Me got yek daxwazî dema niha, yek dema bê, Yek jî em em e, rawaya rawaya fermanî rawaya fermanî da jî ji xwe cînav tinene ferman li kesê duyem Ên pirjimer û kesên sêyem ên pirjimer tê kirin. Mesela em çi dibêjin? Were. Ne? Were. Were yek jimar yek jimar werin demek em fermanê ji fermanê li gelek kesan bikin, li gelek kesan bikin, em dibêjin werin. Werin. Ev jî pirjimar. Dema me ça bû gelo, dema me çi rewşê de ye? Hindik me em ê biqedînin. Ev anlam, Rewaya fermanê de lêkera werînê tê bikaranîn me got, Yek dema bê de tê bikaranîn, yek jî daxwazî dema niha de tê bikaranîn. Ferman em çawa dibêjin? Em dibêjin were. Ji bo kesê em bijin yekjimar ji bo ji bo kesên perjimar jî em dibêjin werin. Em vî rewayî bi kar tînin.